ha khensa ku va mpfuleli chanele ya matimba ya manoni mali le youtube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um ni la ku vulavula hi mhaka yin'wana hi leyiwani vanhu ngopfungopfu la mi kuma ku va xavisa miri va xisati or va xinuna va kona masiku lamani va xinuna va xavisaka miri laha a ni la ku sola munhu or ni hleka munhu or ni vulavula munhu ku biha or ni nyefula munhu because i xavisa mirhi vanhu va ka hina loko wo vona munhu a ri ku xaviseni ka mirhi a ri munhu wa xisati i nga pfuki n'wi hlekile na siku na rin'we kumbe i fambe n'wi vulavula ku biha kumbe i n'wi nyefula hikuva a wu swi tivi mundzuku ka siku ku nga va wena na. Hikuva a wu swi tivi ku mundzuku ku nga va wena, ku nga va xaka ra wena ra le kusuhani, kumbe ku va n'wana wa wena. Leswiya vanhu loko va ze va xavisa mirhi va xavisa mirhi hi ku va ku ri na swivangelo swo karhi. Ku nga va ku ri vusweti, ku nga va ku ri munhu a lava ku ta ti kumela mali a yisa tidyondzo ta yena emahlweni, kumbe munhu ku ri munhu luya wena wo ti-enjoy-ela ku xavisa mirhi. loko ni nghena straight ka mhaka leyiwani n'wina vo xavisa mirhi be careful ku na vanhu van'wana loko va ta ka n'wina va ta va ta xava mirhi swilo leswiya swa vona swi va swi kha swi lava ngati liya ya n'wina chukele ku swilo leswiya swi ta kota yini swi ta kota ku nghenisa mali yo tala loko mo languta those people loko va ta ka n'wina va ta va ta xava mirhi. a nga mind ku fika a ku nyika fifty thousand kumbe a ku nyika ten thousand kumbe a ku nyika two thousand ivi a endla yini a hetelela a famba wa swi tiva ku loko a ya le i ya i ya feed-a xilo lexiya xa wena kumbe loko a ri busy na wena xilo lexiya xa yena xi va xi ri busy xi kha xi teka chukele leriya xi kota ku ti perform-a ra yena ri kota ku nyanya. Ni vule ni ka ti-content to tala sorry ka ti-content to tala ni ku van'wanyana va tirhisa na swivelekelo swa vun'wini i famba a kha a secha i kuma ku wena emahetelelweni ka siku i ta hetelela i nga ha kumi vana because those guys va fike va teka xivelekelo lexiya va nyikela swilo swa vona namuntlha i ti-fourteen ka February. Van'wanyana va ta ta ka n'wina a fika a ku love or baby a ku vitana hi yini laha ni kongomaka lava vo ka va nga xavisi mirhi a fika a ku xavela present yo ma fifty thousand, twenty thousand, ten thousand swi ta depend hi xiyimo xa yena kasi yena wa swi tiva ku hi ti fourteen ta February xilo lexiya xa yena xi ta ku nweni ka ngati. hi make sure ku every fourteen February i kuma somebody kwala xikarhi ka lembe ra maheteleleni ka lembe a kuma new girlfriend a yi spoyila a yi endlela everything loko ti ku ti fourteen a ku ta na present yin'wana u kuma ku loko u ri munhu wa xisati loko u ri ke ni evuton'wini bya wena i rhandza na ti-boyfriend timbirhi kumbe tinharhu a va se tshama va ku xavela swilo leswiwani ivi a fika a endla yini a fika a teka ngati liya a teka chukele a ya feed-a xi xa yena. Van'wanyana va n'wina mi kuma ku mi na problem ya ku mi na a mi kumi vana i kuma munhu a nga kumi vana a ri na problem ya ku exi a ni kumi vana hi rini since ni velekiwini tintangha ta mina tindzisana ta mina vamakwavo va mina hinkwavo va na vana why mina ni nga kumi vana because loko ha ha kula ka ha huhwiwa i kuma ku i ye i fiki i hlangana na vanhu valava va tirhaka hi swilo leswiya. ivi va fika va teka xivelekelo wena ndzi byela ku ha ri na xona xivelekelo va tirhise magic ya vona ma vona se swin'wana hi va be careful vanhu va ka hina laha a ni kongomisa ngopfu ka vanhu lavo xavisa mirhi xitshunxo xa kona hi lexi kuma sangoma kumbe i kuma muporofeta va mi endlela mirhi yo karhi leyi wena yi tivaka okay before i famba i ya ku xaviseni ka mirhi i hlamba hi swona swilo leswiya right through nwa na swona swilo leswiya right through va nga ta ku nyika swona ku munhu luya loko a ta a khome swilo leswiya swa yena laya swi fika swi nga tirhi loko ku ri yena i te ku ku onheleni ka future swilo swa yena leswiya laha ni vulavula hi future hi future yo a fika a ku tekela xivelekelo or a teka ngati ya wena a ya swilo swa yena or a teka chukele ra yena. a ya fita swilo swa yena se loko u tidyondzisa ku u kuma vanhu vo karhi va ku endlela swilo swo karhi every morning loko swi ta ku namuntlha hi siku ro ya ku tirheni ntirho luwa i nwa swilo leswiya kumbe i dya swilo swo karhi kumbe loko i ri munhu wa ripfumelo ripfumelo ka ripfumelo ra xintu make sure before i huma ndlwini i pfuka nampundzu i khongela before ya ku tirheni ku va i papalata mindzingu liya. ku na lavan'wani va ta hikuva va swi tsakela va kha va lava ku fambisa ngati but ku na lava loko va ta ka ngati liya va ta ku tekeni ka ngati ya wena se yanani ka tin'anga ta xintu tani ku fana na lava ya ku ti tin'anga ta xintu lava tirhaka tikhampani va kota ku sirhelela mintirho ya vona ku valungu va va rhandza kumbe va kota ku kuma ti-promotion naswona leswi a hi problem. tanihileswi van'wani va yaku na le ka maporofita va ya ti-promotion va yena na wena endla sweswiya van'wani va swi endlaka u ya n'angeni u fika u byela ku mina ni xavisa mina ni kombela mi ni endlela leswi kumbe ka muporofeta mina ni xavisa mina ni kombela mi ni endlela leswi ku ti-customer loko ti ta va nga fiki va teka tinyungu ta mina or va teka mirhi ya mina va teka ngati ya mina or chukele ra mina va ya va ya fumisa risimu ra vona van'wani va vona hi ku va tela sweswo na khensa ku va ni langutile dankie.